Acts chapter 10 One man wey im name be Cornelius dey stay for Caesarea and e be officer for Italy army. E dey holy and im and im family dey worship God. E dey help the people well well and e dey pray to God every time. One day, around three o'clock for afternoon, e come see vision and God angel call am. Cornelius, Fear catch am as e dey look the angel. So e answer, Oga, wetin you want? The angel tell am, God don hear your prayer and see all the good things wey you dey do for poor people. So, send some men go Joppa make dem go call one man wey im name be Simon Peter. The man dey stay with Simon wey dey do leather work and the house dey near the sea. When the angel don go, Cornelius come call two of him houseboys with one soldier wey dey serve am. And when he don tell them everything wey happen, he come send them go Joppa. For afternoon for the next day, as the men dey near the town, Peter come go the house top go pray. After some time, e come dey hungry, but the food never ready. As e dey wait, e come see vision. E see say heaven open and something wey be like tray wey dem hold for im four corner come dey come down small small. Different different animals wey get four legs and the ones wey dey creep for ground and different birds dey inside the tray. Then one voice tell am, Peter, get up, kill make you chop. But Peter answer, Oga, I no go fit. Because you know say since dem born me, I never chop anything wey get blood or wey no clean. But the voice tell am, Wetin God don make clean, make you no forbid am. Dis thing happen three times and the tray come go back to heaven. As Peter still dey wonder wetin the vision mean, the men wey Cornelius send come reach Simon house. Dem ask if anybody wey be Simon Peter dey the house. As Peter still dey think about the vision, the Holy Spirit come tell am, Look, three men dey find you. Make you get up go meet them and make you follow them because na me send them come. So Peter go down go meet the men come say, Na me be the person wey una dey look for. Wetin bring una come? Dem answer, Cornelius, the army officer wey dey do good things and dey worship God well well, wey all the Jew people dey respect, na him send us come. One angel command am say make he invite you come preach give am. So Peter say make dem enter house and he welcome dem well well. The next day, he come follow dem go and some brothers for Joppa follow am go too. After dem don travel for one full day, dem come reach Caesarea. Cornelius don gather all im family and friends dey wait for dem. So as Peter enter the compound, Cornelius kneel down for im front come dey worship am. But Peter hold am come say, Stand up, because I be ordinary human being like you. As Peter still dey follow am dey talk when e enter the house, e come see say many people gather dey wait am. E come tell dem, Una know say the law no allow us wey be Jew people to visit Gentile people or follow them do anything. But God don show me say make I know say anybody no dey clean. Na this make when una send people come call me, I know say no. So make una tell me why una call me. Cornelius answer, Four days ago, for this kind time for afternoon, as I dey pray for my house, one man wey im dress dey shine come stand for my front. He come say, Cornelius, God don hear your prayer and he don remember all the good things wey you dey do. So make you send people go Joppa go court Simon wey dey dey call Peter. E dey stay as visitor with Simon wey dey do leather work wey im house dey near the sea. So I come send people go call you and you do well as you come. Na we be this for God front. We ready to hear wetin he say make you tell us. Then Peter tell them, Now, I don understand say God no dey oppress anybody. But for every tribe, the person wey fear am and dey do wetin good, na that person e dey like. Una know the message wey e send to Israel people when e talk about the good news wey dey give peace through Jesus Christ, the real Oga. Una know wetin happen from Galilee go reach Judea after John preach say Jesus Christ wey come from Nazareth na him God give the Holy Spirit and power. How he come do good for everywhere, come heal people wey devil dey oppress because God dey with am. All of us see the things wey he do for Judea and Jerusalem. Dem hang am for tree, come kill am. But God raise am for the third day, come allow people see am. no be everybody see am but na the ones wey god don choose wey follow am chop and drink after e don wake up from death e can command us make we preach and warn people say na him himself be the person wey god choose make e judge people wey dey alive and the ones wey don die all the prophets talk about am say everybody wey believe am through im name, God go forgive dem. As Peter still dey talk, the Holy Spirit come enter inside all the people wey dey hear the message. The believers wey be Jew wey follow Peter go Joppa come surprise well well say Gentile people too fit receive the Holy Spirit because dem dey hear when dem dey use different different language take dey praise God. Then Peter say, Anybody go fit say make we no baptize all these people wey don receive the Holy Spirit just like the rest of us? So he say make dem baptize dem for Jesus Christ name. Then the people say make he stay with dem for some days.